people na welcome back to my channel today yvonne of the big brother titan don travel go south africa to go greet her boo wey dem dey call juicy j over the loss wey be say their country lose for the football wey be say dey play so and also christy o of di level up season and justin of di big brother titans season dem don exchange words ova di same football match as we all know christy o na pesin wey be say anywhere wey be say on irrelevant gbas gbos dey happun she dey always blow her own out of proportion ordinary um banter wey be sey dem dey banter concerning the football, Christy-O just make her own dey so harsh, the thing come just escalate. So yesterday, few hours ago, Nigeria win South Africa for the football wey be sey dem play for the African cups of nation tournament and the thing don already dey cause um banter online so christy o come come out come throw shade to her big brother titan people una no talk say christy o she's not a fan of kosi kosi twala um she no like the girl at all she dey always mock the girl anything wey be say the girl do i no know why i no know the beef wey be say christy o get with her sometimes she go dey just dey throw indirect shade to the girl so christy o come come out come say we can all agree to those to those it may concern make up equals to zero photography equals to zero football equals to zero man safe men safe equals to zero up naija people have been people don dey banter since you know they no drag um they no go this extent of calling all this plenty plenty this thing christy okonkoma come do am just thing wey be say be couch um potato when he dey for big brother titan don all of a sudden he don get mat so he come come out come reply am come say to whom it may concern world champions hundred percent Grammys hundred percent carrying an entire continent hundred percent beautiful women hundred percent he come put one language for down for there so di tin no sit well for netizens belle becos according to dem dem say christy o no suppose fight for dem fight for nigerians becos her own record no good on di oda hand justin no suppose even tok becos he was very he was very ushiesh for di big brother titan house make we just see some of dia comments for dis mata if you dey watch dis video and you never subscribe abeg try make you subscribe help me like the video drop your comment for the comment section below and also help me share dis video una thank you the first person here come say carrying the entire the entire continent ko you all had to borrow nigerians to make anyone watch your bb whatever last year nigeria leads and you follow if it weren't for the ollies that call themselves our government una for no even see our back in as much as i no support the way christio take um escalate the matter because wetin we dey banter for na football only you no need to escalate the thing go their makeup go their lifestyle no no no no that that type of heat i no dey support that kind of thing but Justin on the other hand Justin the only thing Justin did the big brother titan house was wake up sit, if he sit down for chair tire he go stand up dust him yansh enter bathroom go wet him hair make the hair make the for make the hair for coil eh all of a sudden he has an opinion another one come say the they actually no get fine women pass naija na just say dem get good body stature anoda one come say christy oz zero okay christy oz dont fight for us abeg your record no good no mind am anoda one come say nigerians will tell you about burna boy dat dat nya is working for his family what is your country doing to build nigeria and its youth let's compare serious things if we wan if we really wan dey do dis comparison about south africa and nigeria e no go good because my math no good so i go avoid am for me i no see any um means of comparing di two nations becos dia both great in dia own way di football e no suppose pass like dat i come across a twitter space wey be say south africa pesin dey blame nigeria for everytin wey dey happen to am make una just lis ten to wetin di pesin tok before i enta yvonne and jussy jay mata But my heart is broken because we had chances. You know, we, we should have won the game. Nigeria were lucky. We we were poor in finishing, you know.

Una don hear wetin he talk now. Imagine, no be so hate take dey start? No be so hatred take dey start? Something wey be say no suppose, wey suppose be just ordinary banter, people don take am so far like this. Na wa o. I go still talk am again, both teams they did great. Ehen, there's no need for unnecessary comparison. South Africa, una go manage the banter because had it been una win us, na una na go still um drag us pass before the football una don even dey call us generator republic so i no see a reason why be say friendly banter even our own people we dey insult our own people we dey drag them we dey banter them and e no be something wey be say e go come cause harm so make everybody dey guided unto our lovely Juicy J and our lovely Yvonne that ship dey always give me joy na one ship wey be say i support from inside the house till dey come outside because I no be person I no dey like stress and those two people dem no ever stress me for one day two of them just yellow just fine anyhow as everybody dey shout online dey do their banter dey cry dey weep um Yvonne come say make she go go greet her boo but before she talk am so make I read wetin Joceday tweet after Nigeria win South Africa for the match so Joceday come say huge congratulations to Nigeria now I will eat afam soup tomorrow him come laugh you no know e get friend wey dey call yvonne she's from akwa ibom state and na there naim get afang soup so everything wey be say him dey do him dey always remember him woman that na man wey be say person suppose get for him life the type of man wey most people dey pray for if e get sense so yvonne come come come reply am come say come laugh come say you see why i love you no stress mwah na so e suppose be oo my dear sister de banter no suppose pass like dat na just for fun um no be something wey be sey dey go come do e go come turn violent no suppose pass football dat um twitter space wey I drop for una, una see de way de guy dey talk e sey dey take Nigeria has taken everything from him dat na serious hate hate speech but him no know dat thing, e go dey build am for inside im mind, dey build am, di thing go dey turn to anger and more hatred which no make sense. Abeg make nobody fight over dis um football matter, let all be happy and rejoice, una take care, una bye.